ibatu bl-ażma. Ħa jkunu nies iktar fil-periklu. Ir-riskju huwa iktar. Għaliex das il-pulmun, sintendi, jrid jaħdem iktar biex jasal l-ossiġnu. Ok, se ndaħħlu malajr telefonati. Ħudu noti ħalli nirrispondu għal kulħadd. Hello? Hello?
Għidilna malajr fil-qosor għax għandna ħafna. Il-lejl it-tajjeb, hemm tliet mistoqsijiet ta' malajr. Mela, jekk l-antibiotics jaħdmux fuq dan il-virus, Le, le, ma Għax mhux batteri da, virus. Ok, it-tieni? Jekk daw il-ħaddiema li qed jilqgħu il-passiġġieri x'qed isir mal-kumpanija tagħhom, cabs, minibuses, eċċetera. X'qed isir? U l-merkanzija li tasal bl-ajru qabel iż-żmien stipulat li jmut il-mikrobu. Ok, mela. Il-ħaddim ma ma rajt, għax iġi. Eh, le, daw l-importanti li dak li jkun jaf li da minn skont minn fejn jkun ġej minn liema pajjiż. U kif semmejna qabel, kulħadd jieħu l-prekawzjoni individwali. Jiġri jekk inti taf li da ġie minn xi mkien li seta' għatas xi ħadd fuqu jew missu kien ikkontaminat, inti preċiż kif tlesti se taħsel idejk u se tuża l-wipes. U tal-48 sija ma tmissux u kol. Tista u kollu?
It kolla jahdmu daw. Ok, ħan iħdu ktar telefonati, hello? Hello?
Malaj, Sultan ġo. Nasib waħda mill-aktar ħagġa t-tweġġani li iti għada l-panik kollu fuq din il-coronavirus u u għatajjeb li kaw l-informazzjoni, eccetera. Pero għed nimmissja u affarijiet oħra li per eżempju, kull jum ikinaw bejn 3 u 5 tentat ta' suicidju. li qed imutu fuq 560 persuna fis-sena bl-arja maħmuġa u m'aħna x'għad nagħmlu xejn dwarhom. L-HIV żdied b'rata allarmanti. Ġejna l-aktar pajjiż li għandna syphilis fl-Ewropa. L-iktar pajjiż bis-syphilis. Eżatt, jiġifieri immaġina, u aħna qed ninkwetaw. Fuq dawn l-affarijiet qegħdin hawnhekk diġà. Qed ninkwetaw fuq xi ħaġa għadha ġejja u l-affarijiet li qegħdin hawnhekk ngħattuhom qisu xejn mhu xejn. Dik turi wkoll il-qawwa tal-media, ġifieri li tiġbed l-attenzjoni fuq suġġett partikolari. Jiena nittama li anke pereżempju hemm hemm ċertu affarijiet li huma relatati ma' din it-theddida ta' dal-virus, pereżempju l-fatt li aħna nimpurtaw kollox, li għandna nuqqas t'ilma wkoll, li r-riżerva tal-ilma tajba għax-xorb tagħna hija limitatissima u nafu wkoll kemm ippreġudikajniha b'azzjonijiet politiċi, ekonomiċi tal-passat u deċiżjonijiet. Jiġifieri, Kieku m'għandni, kieku per eżempju jkollna problema fir-reverse osmosis jew xi ħaġa hekk għax ma tistax taħdem per eżempju fuq dan impjant għall-argument ħabba l-coronavirus għax trid tmur kwarantina bħala ħaddiem jew xi ħaġa simili, ehm, ara x'problema jkollna. Ħa tikxfilna l-xquq fis-sistema tagħna, eh? Anke per eżempju il-pajjiż huwa lest għall-pandemija, Kif dejjem qed jistaqsu l-persuni, vera hawnhekk qed nippruvaw nilqgħu t-toqob kollha, imma finalment hemm limitu. Ħa nieħdu telefonata, Marija, mbagħad nixtieqek tikkonkludi bl-umoriżmu u anke ta' Alla u l-ambjent. Hello, hello.
Hello. Għidilna. Issa, hello Pepp, l-ewwel nett insellija lil Dottor Barbara. Issa, fuq it-tfal, issa jekk ikolli t-tifel jiena ma jiflaħx ikollu d-deni sewwa u jien għandi żewġ anzjani jgħixu miegħi. Ikollu d-deni u ma jistax jinżillu u dak x'jiġri allura? Irridu joqgħod għalih it-tifel u l-anzjani ommi u missieri allura ma joqgħdux ma' ġenbu kif? U ħaġa oħra, jien naħdem fuq barra, inħabbat wiċċi man-nies. Filgħodu nkun delivery u fl-għaxija ġieli nkun bit-taxi. Aħna xi protezzjoni għandna? Ġieli ngħabbu ħafna Ċiniżi aħna, kemm-il darba, u l-annimali jista' jaqbadhom ukoll, Pip? Ok. Mhux ma nafx. Mela, iva, punt importanti ħafna. Kif aħna bħalissa li m'hawnx il-coronavirus li qed isemmi s-Sinjur huma viruses jew batteri respiratorji oħrajn. Iva, jekk it-tifel għandu dawn il-problemi u jista' jtihom 'il ħaddieħor, l-anzjani tagħna rridu nipproteġuhom. U jekk 'il quddiem jidħol dan il-virus li qed naħsbu li ġej, tajjeb, l-anzjani li jista' jkollhom problemi tal-qalb, respiratorji, eċċetera, aħna rridu naraw li se nieħdu ħsiebhom mingħajr ma aħna nieħdu l-infezzjoni jew intuhilhom. Imma fl-istess ħin, xi ħadd irid ikun ċert li dawn qed jieħdu l-mediċini tal-qalb, eċċetera. Importanti li nagħtu attenzjoni, inkunu responsabbli f'kull att li qed nagħmlu. Ħa nieħdu telefonata oħra, hello?
Hello? Għidilna.
Hello?
Għidilna, eħe, sinjura, qed nisimgħuk.
Il-bieraħ kont l-isptar jiena, kelli inċident b'idejja. Bdew, kif dħalt, bdew jiskrinjawna. Ok? Mela in-nurses kollha mingħajr maskla, kemm jagħmlulna t-temperatura ma' moħħna u daqshekk. Naħslu jdejna bil hawn bil-liquid li jtuna, is-security jduru jaqdu man-nies imsieken, imsieken, mingħajr protection mingħajr xejn, iduru jaqdu Ngħax-il siegħa fuq saqajhom, fejn, fejn hu ċ-chief executive ta', tal-Ministru li qiegħed inkarigat mill-isptar? Fejnhom? Fe, fe, fe, fejn huma il-health and safety, eh, tal-ħaddiema, tal-ħaddiema ta', imsieken, imsieken in-nurses? Imsieken is-security, dak il-mard kollu, immaġina meta jmorru d-dar mal-faqqi jridu jiffaċċjaw il-familja tagħhom mingħajr maskli, mingħajr protection, mingħajr xejn. U tgħajjir kbir mingħand iċ-Chief Executive tal-Ministru Fearne, alright, li ma jagħmlux xogħolhom, jien qed nitkellem on behalf All right, on behalf ta' nies li jaħdmu hemmhekk, ta' security li jaħdmu hemmhekk, pastazata kbira, kbira, kbira.
Okej, nirringrazzjak ħalli jkollna ċans nirrispondu għax se konna nikkonkludu l-programm. Le, f'każ, pereżempju, fejn qed tgħid is-sinjura li inti u Dihlin, hemmhekk qed nagħmlu l-miżuri, bħalma qed tgħid, li aħna naħdulha mit-temperatura ħalli naraw jekk għandhomx deni. At that stage inti m'għandekx nies li huma infettati, allura hemmhekk inti n-nies mhux qed m'għandniex għalfejn l-istaff tagħna f'dak il-mument inlibbsuhom il-maskri. Irridu niftakru li aħna bħalissa f'sitwazzjoni fejn m'hawnx il-coronavirus, imma aħna nieħdu ħsieb li jkun hemm il-mard infettiv kollu l-ieħor li nkun nistgħu nieħdu ħsiebu. Kif jiġi identifikat xi persuna mill-ewwel jiġi żolat. U tajjeb ngħidu wkoll li inti jekk għandek kuntatt ma' persuna għal ftit minuti biss, hemmhekk il-mikrobu ma jittieħedx, jiġifieri inti trid ftit żmien f'close contact ma' persuna u speċjalment jekk il-persuna jkun qed jagħtas u jisol biex inti mbagħad il-persuna Għax trid jinfetta. tilħaq dik id-doża ta' virus, l-infectious dose, dak li Ekku, jkun nies iridu jieħdu. nispjegawilhom sew Però diha. irrid nifhem u nirringrazzja s-Sinjura għax għax tieħu ħsieb fil-ħaddiema li jkunu l-isptar. Però rridu nifhmu li jekk dak li jkun se jilbes il-maskra, il-maskra l-proprja li fiha l-filter għall-viruses, din ma tistax toqgħod biha l-ġurnata kollha għax wara ftit Se tibda tbati biex tieħu n-nifs. Jiġri allura aħna daw il-maskri kollha qegħdin hemm. Qegħdin hemm għal kull ħaddiem ta' l-isptar. Imma x'ma jkollok bżonn għal isptar.
Imma bżake, jekk nidentifikaw illi hemm xi ħadd, tajjeb, immedjatament daw il-maskri dak li jkun jista' jilbishom. Imma mhux fil-bidu meta qed nindunaw li m'hemmx. Għax in-nies ishom qed jaħsbu li rridu l-ħin kollu nkunu libsin u protetti. Mhux għax irriduhom joqogħdu hemm libsin għal-lista jkun. Din hija importanti ħafna. Mort health center dil-ġimgħa ma jiċċekkjawk x'huma. Ta' min jgħid li hemm maskri u maskri, ħafna mill-maskri li qed jinbiegħu huma maskri ta' trab tal-ġebel u tal-mażru tax-xagħar, mhux għall-virus. Okej, Maria, l-aħħar kummenti tiegħek fuq dan l-umoriżmu? Ħaġa oħra li qed nosserva jiena hija anke fil-kultura, ġifieri semmejna fid-disgħinijiet xorta morna fis-supermarkets, dik qisu ma tantx inbidlet, imma mbagħad fil-kultura sa ċertu punt qed nieħu gost nara nies li xorta jsibu mument biex jiddieħqu daqsxejn bis-sitwazzjoni, ma noħdux kollox bis-serjetà. Qed niddieħqu bil-politiċi, bis-sitwa-, b'affarijiet politiċi, bħalma semmejna ta' Saaj ġabet xi ħaġa lura biċ-Ċina, mhux għax nieħu fis-sens mhux bl-ebda xi ħaġa personali lejn Saaj Mizzi da, ġifieri imma x'qed ejja nistgħu nisqu mela bil-politika, qed niddieħqu anke bis-sitwazzjoni tal-Papa, kultant imbasta ġej il-Papa u żitt ġurnata sa nibagħtuh 'l hemm. Jiġifieri da l-element umoristiku li huwa wkoll ċertu, jien m'iniex psikologa, imma nassumi li huwa Hemm element ta' coping mechanism ukoll. U mbagħad hawn fiex nagħtu t-tort. Fejn qabel konna nagħtu forsi t-tort konna ngħidu da xi kastig divin ara x'ġaralna, x'daħħalna d-divorzju, x'daħħalna żwieġ bejn l-omosesswali pereżempju. Għall-grazzja t'Alla, s'issa ma smajthomx jiena dawn l-affarijiet. Però hawn min qed jgħidlek li din hija l-mod tan-natura biex tilħaq bilanċ U jmut u xeba' l-isalt, kif ġieli għadna fuq it-. Għax aħna poplu t'Alla smajta. Għax aħna dejjem ta' milk and honey hawnhekk. Il-terremot ma jolqotniex, il-vulkan. Mhux skont ċertu nies. Jien li nixtieq ngħid ukoll, li fhimni hawnhekk ħa nissellef frażi mix-xjenzi naturali, mhix l-iktar speċi intelliġenti, hekk l-iktar b'saħħitha li finalment tibqa' tevolvi, imma hija l-ispeċi li taf tadatta. U aħna naħseb din hi sa our call to action bħala nies hija li nadattaw għal dawn iċ-ċirkostanzi b'mod soċjali wkoll u kif bl-edukazzjoni speċjalment l-edukazzjoni medika anke b'dan l-eżerċizzju ġifieri fuq il-media edukazzjoni finanzjarja li neqsin ħafna minnha u l-edukazzjoni fuq il-media ġifieri li aħna nafu nixtarru il-messaġġi tal-midja. Marija, min irid iktar jistaqsi x'fejn se jċempel. Aħna hemm il-helpline tagħna 2132408 6 fejn hemm professjonisti tas-saħħa pubblika li qegħdin propju hemmhekk biex iwieġbu l-mistoqsijiet tagħkom.